Ech begréissen Iech dann haut zréck bei Captain Toad Treasure op Tekka. Jo, haut e ganz, ganz gutt gefëllte Part. Mir gi se elo hei d'Fluch vun den Mumitators. Da gi mer elo direkt op Mumienschanz op Desktop faarden an ech erklären Iech elo, wat dat Ganzt op sech huet. Nämlech, Dir gesitt schonn am Fong am Bild, Mir lafe lo hei, et sinn dëskesch just 3 Levels an dëse Passage vum Bonusbuch. Do musse mir eben d'ganz Zäit virun där Mumie do flüchten. Dir gesitt lo mol hei, also mol als éischt gesot, dat den, déi Opnam huet mech zwou Stonne kascht. An ech presentéieren iech hei lo eben erëm 20 Minutten e Best of mat puer Saachen nach drugehaang etc. Dee Level hei, mir kennen aus der Story dee Moment, et ass wierklech eppes, muss et wierklech erëm esou sinn, dat se dat elo erëm abauen? Bonusbuch, et ass e grousst Diskussiounsthema, wat ech schonn ëmmer ugestouss hunn. Ass et derwäert, ass et net derwäert? Ech hat nach net vill vun anere Leit héieren, mee jo, esou ass dat. Geet eben elo drëms, net vun der Mumie erwëscht ze ginn. A ganz niewebäi ass e ganz sauer, Missiounen, déi haut virun eis stinn, logescherweis, et si erëm Ganz innovativ Missioun nämlech. Mir musse Mënze sammelen. Ween hätt dat geduecht, wann den high level sech elo ugekuckt hätt. An et ass wierklech quasi zum Schluss, voilà, dir gesitt eng Mumie kann och schweben, quasi zum Schluss kann een, muss, besser gesot et muss ee bal all fucking Mënz huelen. Ech wäert iech herno weisen wisou. An et ass eben elo haut e Part wou ech alles finishen, bis op dee lescht Level vum Buch. Deen kritt der elo geschwënn während der Woch eng Kéier, wou ech mer Mindestzil gesat hunn. Well et mierkt een hei, ech muss mam Toadette op deem Teppech do a Beweegung bleiwen, fir datt déi Mumie mech net kritt. An déi Mumie ass eeben, toud Mumie giff ech se mol einfach nennen, et ass eeben, se kopéiert deng Schrëtter tel quel, fir déi Leit, déi elo nach net esou mam Spill involvéiert waren déi lescht Zäit. An hu mer hei eble mat der Pickelhaube, wou mer kënnen eng Kéier kuerz nerven a mir kréien och dofir Mënze, mengen ech. Dat ass elo herno gesi, eng Kéier wou de Pollen gewiescht ass. Mä jo, elo ass en eng Zäit roueg an Dir mierkt, wann ech elo d'Haube erëm, d'Pickelhaube ewech, da kënnt e erëm opgetaucht. Dat heescht, eng Mumie ass einfach net ëmzebréngen. An ech sinn elo do am Ronderëmlafen, voilà, hei ginn ech elo och ëm d'Hierscht dréinen. Dat do ass wierklech en Teppech, an deem laf ech elo net mat en Aascht, wat wierklech gerett, fir do ëmmer hin an hier ze lafen. Et ass vläicht elo net interessant emol nozekucken, mee vum Takt, voilà, hei hunn ech schonn e grousse Feeler gemat, hou dat esou erëm gemengt, oh mir ginn eng Kéier op den Tiermchen, mir ginn eng Kéier do kucke wéi et ausgesäit, déi schéin tout Welt, ne. A sou ass dat, steet vill um Programm haut. Mir hunn herno nach d'Erinnerunge vun d'Abenteuer a ech weisen iech elo nach eebe wat deen Amiibo op sech huet mam Spill hei zesummen. Den Metzplay huet mer elo schonn ee Video bruecht wou en de. Unboxing gemaach huet, soe mer esou en hallef Unboxing, well en hält sou Saachen an de Këschten, dat ass och verständlech. Et gi jo Leit, déi och d'Amiibos ni ausgepaakt hunn an einfach se esou un d'Mauer hänken oder einfach esou stoe loossen. E gewësse Sammlerwäert, ob se déi kréien, muss ee kucke mat der Zäit. Et si jo och ëmmer esou Plastiksaachen, déi gär an d'Dreckskëschte geheit ginn. Also sinn ech optimistesch, dat enges Daags sou en Amiibo Well wäertvoll ass, an ech weess och deemools, wéi bäi mir d'Geschicht war mat deenen Amiibos, ech hat en Toad Amiibo mam Saturn, een eenzege vun all, et war déi Zäit eppes sou Rares fir deen an engem Geschäft ze fannen an et huet och seng Grënn gehat, dat ech Iech se wierklech emol op Amazon bestallt hunn, wëll sou kriss de se normalerweis soss néierens sou an d'Hänn. Voilà, mir gesinn hei elo nach e Yolo Life Toadette, mir hunn d'Mënze gesammelt, et war elo d'Missioun fir 106 Mënz ze sammelen, mir hunn elo 170 gesammelt, dat ass och de Maximum vun deem Level, dat hunn ech och nogekuckt, hu mer hikrut gehat. An et ass elo eben nach e Sputt vun 10 Mënzen, mee dee Sputt gëtt ëmmer an ëmmer manner. Dat waren d'Auskappfaarden, also och ee Level rëm aus den Storybicher, déi se do erausgeholl hunn. Ob dat esou gutt ass, ech weess et net. A mir ginn elo op ee Level, deen ass scho e bësse méi, besser gesot vill, vill méi laang hier. Dat war d'Brëckelstrooss, Brückelstraße op Däitsch, déi Also et ass wierklech hei, deen hei Paart, dee widmen ech erëm dem Eric, well dat sinn all seng Hasslevelë quasi am Fong, déi elo déi zwee éischt hei zesummekommen. An jo, Dir gesitt hei wisou. D'Brëckelstrooss. An dat gëtt net witzeg. Mee ech muss awer hei zur Verteidegung soen, ech hunn zwou Stonnen dat Ganzt opgeholl. Dat hei war dee Level, deen do versucht, dat war First Try, ouni Problemer gepackt. Et war zwar sauer, Dir gesitt gläich wisou. Mee ech hun awer och Levels heiansdo erem elo zum Schluss déi ech instant packen an eben elo d'Auskapf haen. Do war ech awer eng hallef Stonn am gaangen an herno kënnt de Misär mat deem nächste Level. Do wäert der da wëssen wisou, weshalb, wirum. Ech erklären eis wat do d'Problemer waren. Sou der gesitt also hei erem d'Challenge ass et fir un der Mumie ze flichen an eben och elo ganz wichteg emmer ze kucken dat erem deng Stécker do optauchen vun der Buerkelstrooss. Den Numm kenne mer jo vun eis, dass mengs gutt Buch eent. Oder vläit Buch zwee, ufanks Buch zwee, wou dat war. Voilà, hei gesitt och, wann ech stoppen, da stoppt d'Mumie och. Also dass du muss mat där Mumie do en Ei, eent an eent zesummen zielen, gemeins-, en, en Einser, oder wéi sees de op Däitsch? Also dass, mä Lëtzebuergesch ass dat och fir d'Poubelle, mä esou ass dat. An da gesitt elo hei dee schéinen Tiermchen, dat ass och déi gréissten Challenge gewiescht, fir do ëmmer esou ze bremsen, wéi der dat elo gesitt. Bëssen eng Taktik, déi s de muss do uwenden, fir mat deem Mumientout do eens ze ginn. An och den Schluss vun dësem Let's Play wäert erëm mat där Mumie vill ze dinn hunn. Et ass eng Merde, méi soen ech net dozou. Mir schnotze lo de Pad an engems, voilà, mir kucken lo hei nach wéi dat ausgesäit, nämlech mir kréien hei déi éischt Kéier dës Bag nach net do, Pad wann ech géif d'Aen zou, ech sou, Aen bal quasi zou zou gemaach wéi ech dono gespillt hunn. Mir elo 190 Mënze gesammelt an ech sinn nach sou kéng, ech gi mer lo nach eng Kéier do der 5 sichen a logescherweis ass déi aner Säit der och 5, sou dat mer 200 Mënzen am Ganze gesammelt hunn. Dat ass de Maximum dee mer och vum Level erëm konnte kréien. An am Ganzen war d'Missioun 190 Mënzen sammeln, dat heescht do waren e Sputt vun 10 Mënzen. Mee elo, dir gesitt also de Level ass och gepackt ouni Problemer, ausser gréisser Problemer. A lo kënnt de Level mat deem ech wierklech Problemer hat, wëll du däerfs keng eng Mënz verpassen. Du häss nach Méiglechkeet een Schrumm ze kréien, mee deen ass duerch d'Mumie net méiglech ze kréien. Ech hunn et de ganz Zäit probéieren un de CAT kritt all Respekt ech kréien et net hin. Dee Meget also 185 Kristaller brauche mer fir dee Level fräizeschalten. 192 ass jo de Maximum vun deenen 3 Bicher gewiescht a mir gi lo an d'Glutspitze an. Déi ass jo eben vum Episod I, misst dat do nach gewiescht sinn, den final level vum éischte Buch souzesoen. Mir kucken ons hei un, hei ass just mol wichteg, dotto Säiten och schon rem Münzen verstoppt, dat sinn der 6 Stéck, déi si Gold wärt. An d'Missioun ass et hei 170 Münzen ze sammeln, dat heescht mir hunn eis elo e bësse rem roffgeschrauft vun 190 op do geet dann zréck no 170, mee déi 170 Münzen un do sech muss mer hei natierlech och e bëssen ofwaarden. Hei hu mer nach Chance dat d'Mumie sech dann net prett mécht an do kënnt se direkt an et ass eben elo hei, du hues. De Problem an deem Level ass folgenden, Du hues en Mumie opzepassen an du hues den fucking Dragadon mat sengen Flamen opzepassen. An hei ass eben dann nach déi drëtt Schwieregkeet, Du muss kucken mat där do Plack zesummenzeschaffen an hei och scho opzepassen direkt de Réck an ganz ze maachen an da Schutz ze sammelen. An déi Mumie déi interesséiert sech net dofir fir déi Flamen, déi mécht einfach normal virun. An jo, domat hu mer déi éischt Passage gepackt. Ech mengen ech weisen iech wierklech elo den. Huet final Versioun vun dësem Level an hei lo ass et opgepasst do ass de schwéierste Punkt vum Level dat do war méi Gléck wéi Verstand dat ech do net krut huet mee hei ass wierklech kuckt iech dat do einfach un dat ass unpredictable wou déi Mumie erëm drun ass an et ass einfach eng Katastroph fir do du muss einfach an der Beweegung bleiwen op deenen Trapen an voilà ech probéiere lo hei nach eng Kéier nee ech probéieren et souguer net mee ech hunn deem lo ganz Zäit probéiert et hu mer ëmmer esou 5 Mënzen oder esou am Ganze gefeelt. Ech hu se neierdens fonnt gehat an et war just déi eenzeg Theorie fir do do Planz wou een Gold e klenge Pilz dra war vun 10 Mënzen mee du kriss se net aus dem einfache Grond well den Umir ass ze séier wann s du do drun zitts Umir huet dech einfach um séier zréck geholl sou hei e bëssen am Krees ronderëm lafen an dann do ganz wichteg entgéint d'Mënze se kommen dat d'Mënzen op dech duer kommen fir net ze vill Zäit ze verléieren. Domadder haten mer Level och geschéckt gepackt, mee ech soen iech wierklech dat hei war eng an eng hallef Stonn wou ech un deem Level gedockt hat dofir iech deen ze presentéieren fir deen ze packen. Et war net einfach an et ass den zweetleschten Level vum Buch an ee mierkt et ass awer och nach e bëssen Proff wien dra komm sou elo ginn ech hei eng Kéier e Kréidesch eng Laanscht paken mee dat ass mer elo egal. An elo passt op, ech hunn 167 Mënzen, ech hat dee. Problem déi ganzen Zäit. Ech weess net, wou déi dräi Mënze elo herno hierkommen. Déi eenzeg Theorie, déi ech elo hunn, wann Der dat elo gläich gesitt, voilà, et ass eeben. Kriss de Mënzen, ob s de d'Trap eropacks, oder kriss d'Mënz, well d'Mumie eng Kéier elo kuerz verschwënnt? Dräi Mënzen, ech weess et net. De Problem war, heiansdo sinn déi dräi Mënze getriggert an heiansdo net. Da stoung ech elo eeben um Dragadon uewen. D'Historie kennt Der jo, et ass eeben, Dragadon huet elo eng Bourse. Mee da stoung ech um Dragathon an hat ech awer erëm 167 Mënzen, elo hunn ech der 170. Et ass, et huet eckel geklappt, mee ech weess net wéi et gaangen ass, ech hunn dat oft genuch missen an der am Replay nokucken. Mee jo, den schwéierste Level vun Bonusbuch nieft dem Haapt Final Level hu mer dann och gepackt, mee ech weess net wéi de Sianne dat gesäit, ech dat ass ëmmer en Expert vun Toad Treasure Attack hei am Land, dat. Do bleiwen ech dobäi, dee muss mer dann eng Kéier schreiwen, wien dat gesinn huet. Maja, dat war eben elo d'Mumitatos. Dräi Levels just, mee awer dräi Levels, déi et wierklech a sech haten. An elo ginn d'Erënnerungen an un eist Abenteuer un. An déi Erënnerung, Erënnerunge sinn éierlech gesot onéierlech. Maja, ech weisen dann eng Kéier Revue, mir hunn dräi Levels gemaach, wéi ech dat ëmmer esou e bëssen traditionell gemaach hu, well ech ni wosst, wéi ech d'Parts opdeelen. Mee mech hu mech du eben dozou entscheet fir iech lo 3 Saachen haut eng Kéier ze weisen, amplaz just zwou oder respektiv just eng, wëll ech hat am Fong och wëlles d'Erënnerunge vun engem Abenteuer dee Moment, an ech gesi lo hei den Video ass hänke bliwwen. Voilà, et geet elo virun. Eng Kéier kuerz eng Ënnerbriechung. Erënnerung vum Mumie Ted, also d'Erënnerung un d'Abenteuer. An et ass ganz simpel gehalen, nämlech Prolog, Prolog, Prolog. Also mir hunn dräi verschidde Prologe vun dräi verschidde Bicher eng Kéier ze maachen. An et ass wierklech, bon, de Video wäert elo natierlech de Problem hunn, andeems en Delay dran ass, mee ech kucken eben esou ze schwätzen, dat mer dat Ganzt dann gemaach hunn. Voilà, dat ass dann d'Missioun. Déi war dann do, e geheime Goldpiece dräimol zesammelt. Ass menger Meenung no et gi méi schéin Erënnerungen ewéi dat heiten. Dat Ganzt an esou ass dat. Da gesitt elo eben nach eng Kéier alles am Detail ewéi dat sou ausgesäit. An ech notzen eng Kéier d'Zäit awer e Cut ze maachen fir dat Ganzt virunzediskutéieren. Bis gläich. Voilà, no engem klenge Voice Cut maachen ech elo virun. Et ass besser esou fir dat Ganzt nozecommentéieren. Also gesitt elo hei eben dass. Déi ganz Episod, wéi d'Buch eben ugeet, kennt den Totesch Töcker 1, gesitt dat elo eng Kéier drop. Ob dat gutt ass als Erënnerung, ech weess et net. Ech sinn enttäuscht gewiescht, well et ass och wierklech erëm Goldpilz, Goldpilz a Goldpilz ze sammelen. Méi ass et net. Dir kënnt mer och do an d'Kommentare schreiwen, sinn dat gutt oder schlecht Erënnerungen. Dass ech keen Verglach einfach maan zeen Erënnerung je wanns de moies misst emmer opstoen opstoen opstoen opstoen an aus dem Bett opstoen wéi daat ausgesäit huet fir daat emmer dann als Video erem zeréck ze gesin ech wees net mee gesidd eben lo nach Episode 2 dann den Prolog vum zweeten Buch also eng Kéier dass vläit cool ze gesin wow do wär nach Potenzial gewiescht mee da soen ech awer och riit aus hätt Nintendo besser gehaat fir eben déi Goldpilzer schon direkt an d'Levels vläit anzebauen an do vläit 3 Spots fir aner Levels erëm genotzt ze hunn, mee bon, esou ass dat. Mir wësse jo dat Nintendo e bësse de Moment mat mat Sue esou ronderëm gehäit, besser gesot d'Sue gären akasséiert ne. Mario Kart 8 Deluxe, huss huss huss ne, do wësse mer jo wéi vill e kascht huet a wat et ass, just nei Battle Modus. An ech kann lech elo annoncéieren, dat elo deen hei Part kënnt elo haut den Owend eraus an och dann muer oder um Dag vun der Aarbecht kënnt dann den éischten Mario Kart 8 Deluxe. Paart eraus an et gëtt net online races, et gëtt online battles, just bei mir dee Moment wou ech mat iech ronderëm lallen iwwer Gott a Welt an wéi se alles schwätzen. Voilà, mir gesinn hei och rëm komescherweis just gëtt den Toad, et gëtt den Toad, den Toadette, also mäi Lëtzebuergesch ass haut par excellence den Toad, de Zelda, da wësse mer jo wéi Champignonen plécken a sou. Mee bon, den Toud gëtt entféiert, also mir, dat ass näischt Neies. Do ass och net vill ronderëm ze schwätzen. An da gi se ënner eng Zweetchen. An da ass eben erëm d'Diskussioun, déi hunn ech och schonn oft genuch an enger Phas diskutéiert, Wéi gesäit d'Captain Toad Hashtag-Karte? Den nächsten Dag ass et da schonn d'Captain Toad Hashtag-Karte 4, wou mer jo scho een, zwee, dräi an engem Buch haten, dat heescht 4, 5, 6 vläicht gesinn. Muss ee kucken wéi et ausgesäit an et geet elo een deem nach den drëtt. Voilà, ech weisen iech eng Kéier, kuckt do si eidel Säiten, dat gesi mer och elo gläich. Dat heescht de Bass forcéiert einfach déi Episoden 3, 1, 2, 3 mat den Prologen virun ze spillen an hei ass och komescherweis erëm ee Goldschong ze sammelen an jo wou kann deen nëmme sinn? Doe muss ech zouginn dee war e bësse méi schwiereg ze fannen. Da mengs de natierlech, hei ass e wéi d'Eech, mee do si jo och just normal Mënzen. Wisou se an deem Prolog do dra virkomm sinn, dat ass nach e Rätsel bis haut. Wat kee erausfonnt huet, war Nintendo e bëssen am Schlof an hu se gemengt, oh komm mir bauen awer e puer Mënzen dra fir d'Leit net un der Langweil stierwen ze loossen, ech weess et net. An do mierkt der dann, richteg dreckeg gemaach wanns de dat do net predix respektiv wanns de net capabel bass fir mam Gamepad do erëm ze schaffen sis de laang a gleef mer du sis wierklech laang. Sou an domat hate mer déi onnéideg Erënnerungen och geschwënn hannert eis an dann weisen ech elo dem Metzplay och haaptsächlech an och all deenen aneren wat den Toad Amiibo respektiv wat den Amiibo Support vun dësem Spill op sech huet, an do muss een och betounen, dat ass een Update gewiescht, Versioun 1.1 huet dat ganzt Spill, dat hu se eréischt nodréiglech agebaut, ech weess net während der Produktioun vum Spill ob se dat net gecheckt hunn, dat do elo muss nach eng Kéier nokommen, mee ech mengen awer schonn. Mee et ass, den Eric huet dat live gespillt gehat, et hues de besser bei him gesinn, hei ass elo wierklech, ech hunn dat Spill méi spéit kaf gehat an et ass alles schonn dra, wëlls de Versioun 1.1 Ree du fänks jo mir gesinn hei Ketten sinn tëscht der Kette 3 dass gutt spillt an et ass wierklech traureg dat se dat esou ran brëcht hunn ech hat et net sou gema a lo gesi mir mir hunn alles duerch an elo gesäit een nëmmen nach Zäitvorgaben dass dat do kenns an 13 Sekonne maachen Speedrun Tricker voilà Gléckwonsch do ass eng nei Säit opkomm an déi nei Säit weisen iech elo eng Kéier déi Schatten ech elo nach fräi op zum nächste Schatzkapitän an zäitlose Mumiechance do brauch een 100 do muss ee wierklech alles gepackt hunn awer dann 192. Kristaller, dat ass wierklech de Punkt wou ee seet, ob een dat wierklech sech undeet oder net. Voilà, ech gesinn an der Zäit léisen mer un, wéi ech schonns weis, ech denken, ech mengen ech haten och Shuttle, voilà, ech hat et fräigeschalt an elo ass eben d'Saach, ech bliederen eng Kéier duerch wat mer erëm gemaach hunn an da gëtt e klenge Cut an dann gesi mer eben wat elo als nächst kënnt, nämlech. Ech weisen iech de folgende Support vun den Amiibos, den Toad Amiibo, dem Madsplay säin Amiibo ass jo ukomm, dem Serge säin, dem Sian säin ass ënnerwee an do kënnt en an lauschtert einfach op dee Sound emol. Jo, esou ass dat, du scans en Amiibo an an du gees dann d'Pixeltoads sichen an du muss d'Gamepad dann touchéieren, wou et ass. Also mir gesi lo hei eben d'Erklärung, Pixeltoad, esou gesäit deen aus, mir hu schonn hei zu Pixelluigi e gesinn. Wann se déi ugeklickt hues ass näischt geschitt an dann hu se ebe gesot mat de Pixeltoad se maache mat esou enk. Also hei ass dann elo ee Level aus dem éischte Buch. Ech hat spontan d'Buch opgemaach an ebe gesicht, also den Toad Amiibo gesicht an en drop geklaakt an da gesitt elo hei ee Bandicay dee e bësse ronderëm sicht an en net fënnt. An et ass am Fong e bësse logesch, du muss ebe elo eng Kéier kucken erop ze kommen an méi ass et net. An et ass eben elo déi Diskussioun, déi ech wollt nach haut uführen, Fukuoa besser gesot, 100 Prozent zur Täschentrecker, dat muss e mer grad de Sian, ech giff dee mol froen, wat gesäit deen doranner 100 Prozent? Da misst jo och am Fong all Toads, Pixel Toads fonnt hunn, do misst all Rekord gepackt hunn mat der Zäitvorgab, wat wierklech eng Merde ass. Ech hu gekuckt, ech hunn e vläit am Buch eent, een, zweemol gepackt gehat, wann iwwerhaapt. Dat schwéier ze interpretéieren. Et si Leit déi soen 100 Prozent ass wanns de schonn dee Dreckslevel zum Schluss gepackt hues mat deene 50 Etappen. Dat gesi mer esou am nächste Part eng Kéier. Wéini dee Part erauskënnt, ech weess dat gëtt wierklech eng laang Prozedur fir iwwerhaapt. Also ech hu mer Mindestzil gesat, ech wëll op mat 25, wann net esouguer 30 oder esou Levels, Etappen do packen an deem Buch, also an deem, net an deem Buch, an deem Level. An jo, mä mir musse kucke wéi dat ausgesäit a wann net dann ass ee Bum. Ech gi soen awer 95 Prozent hunn sech op engem Youtube Channel agewis. Hola dir gesitt elo hei do ass de Pixel tout. Deem hunn ech da elo um Gamepad uklicken. Ech si kuerz roueg. Dee Sound, ech muss iech soen, deen ass mer an de Kapp bliwwen déi ganz Woch. An do gesitt der wat geschitt, de Pixel tout gëtt zu engem Stempel, dat heescht deem seng deem säi Liewensziel ass och erreecht. An ech gi elo nach eng Kéier den Level eent da maachen, ech weisen iech hei 3 3 verschidden Levels eng Kéier esou jetzt ze wëlls weisen wou déi jehall ausgesinn an ech hun am Buch eent lo zum Schluss wann ech dir dat offi dat ausgesäit schon färdeg voilà Pixeltoad kann enke op Schnëss goen an da gi mer kucken wou en am Level eent ass muss ee bësse sichen et muss een alt bësse Gedold hunn ech kann iech och wat e Kritikpunkt um Amiibo ass dir wësst jo déi Levele mat den Lorenfaarten a sou. Do ass et net méiglech während der Lorenfaart nom Toad ze sichen. Dat heescht du hues just am Ufank a just zum Schluss hues de nom Toad Amiib vum Pixel Toad et Schëlleg kanns kucken. Voilà an do ass och zimlech simpel gewiescht fir den Ufank. A lauschtert eng Kéier dee Sound a wann deen och um Gamepad do ronderëm ass. Et ass onméiglech am enge an heem hunn se och mech scheinst op gekuckt wann deen Ege do gaangen ass net a wësst do fir een dee Sound mécht. Sou dann eng Kéier bësse méi en asozialen aus dem éischte Buch. Voilà, mir kucken eng Kéier wéi dat do aus. Voilà, a lo maan ech eben nach, ech weisen iech wann een normal Amiibos huet, wann ee keen Toad Amiibo huet. Da kann een cheaten andeems een d'Amiibos just drop hält, dat geet zwee mol den Dag. Do kann een dann Level Ups, hei hat ech de Luigi benotzt, hien huet mer dann zwee Lives ginn. An voilà, do gesitt der dann, ech hunn de Luigi zwee mol benotzt, en huet mer véier Liewe ginn. A wann s de wierklech Motivatioun hues an du hues vill Amiibos, dann ass et wierklech Pay to win. Pay to get lives pills in everywhere an da giff den Meds Player soen den mierkt ech si lo lo gudd am Gejung voilà do weise mer et nach eng Kéier an hei ass dann nach eng Kéier een asozialen dir héiert och elo eben den Pixeltoad mellt sech an du muss sichen wou deen ass. Kuckt mol eng Kéier bësse mat wou deen nëmme ka sinn, dee soll hei sech iergendwou fannen op de Rieder oder esou. Nee deen ass ganz de Virhand, ech hunn elo wierklech eng Zäitche gesicht fir dee rëm ze fannen, ech wollt deen lech eng Kéier weisen, et geet och wierklech asozial mat deene Pixel Toads. Ech wäert probéieren se an all Buch ze maachen, mee dat ass eng offline Aufgab, dat wäert ech iech net am Detail weisen, mir hunn et wierklech jo am Detail gemaach. An hei gesitt der elo eeben, wann een se an engem Buch huet, da gesäis de ënnen nieft der Fieder och de Pixel Toad. drop markéiert dowéinst. A lo weisen ech eben nach eng Kéier wat geschitt wann een zevill Amiibos huet. Dir gesitt uewen 99 ass de Maximum vun de Liewen an dat war et da vu menger Säit aus scho fir haut mengen ech. Ech kucke lo nach eng Kéier wat elo hei nokënnt. Voilà, dir gesitt eben dat doten nach an déi nächst Kéier gëtt et da wierklech salzeg. Freet iech drop oder freet iech net drop. Mir gesinn eis méi spéit rëm eng Kéier zréck. De leschte Part ass da Part 24. Merci kucke bis nächst Kéier allez ciao ciao.